یەک دنیا سڵاوم شتانتان دەبێت هاوڕێیان من ئاسیم لێیاری ئاڕک سورڤایڤل مۆبایل بە خزمەتی ئێوەی ئازیز شاد بوومەوە بە هیوای ئەوم هەر لە خۆشی دابن ئەمڕۆش لێیاری ئاڕک پێتان شاد بوومەوە کە وتم بە ئەنی زۆر گۆڕانکاری لە ماپەکە نەکەم نەکو وەک فیددیوکەی ڕابردوو بەجددی زۆر داوای لێبوردنتان لە دەکەم لەوانێ ئێستا بڵێن باشە چۆن بە دووەم ویددیو گەیشتی ئەو شوێن ئەو هەموو شتت پیدا کرد ڕاستێکی ئەوەیە برادران خۆی من من دوو ویددیویت کەشم کرد بوو کە هاتمە ئێرە و ئەوانم دروست کرد و ئەوەم تەیم کرد یانی ئەو شتانم هەموو کرد شەڵا شەر خێری تێدا کە ویددیوکەم لە دەست ڕەش بووە دوو ویددیۆم دروست کرد بوو لێش کە لە دووەم یددیوی هاتنی ئیرکوانە ئەو هەموو شتە بوو لێ لایەن سەران سومای بڵێن ئەو بچ ئەو هەموو شتی پیدا کردە وەل حاصل لێ ئەو یددیوش گوتم بار زۆر شتی دروست نەکەم کە هاتم ئێرە بە خۆتان شتەکان ببینن ئەوها باشترە وەک دەبینن هاوڕیان کە ئەو شتانەمان لێرە دانایە ئەو شتانەمان دوور ئەوم دروست کردیە لێرانە لە بۆ ئاوی چکە بەجددی هەموو جارە پێم نەدەکرا بەسمە خوارە وەرە سەرێ و بڕۆ خوارە هەکوتم بۆ ڕێکی ڕاستێ شەو زۆر زۆر پیاوانەترە و ئەه وەنیا ئەوەشمان لێرە دانایە ئەوە ئەو ڕەنگە مۆرم پێ دروست دەکرد ئەم بەجددی زۆرم حەزە ڕەنجی ئەو بەجددیتە ئەو هەموو کات ئەمن دروستم کردی ڕەنجی شینم دروست کردیە خوای وەرە خۆ کوشتیە لەگەڵی تخوا یعنی معقول ئەمە تەماشی ڕەنگەکەم نەکردی بلو نووسرەیە ی بلوش جوانە ڕەنجی مۆرمان وڵی کەممە ئەو ڕنگانە ئیشاڵە لە یددیوی چەکە پێم بکرێتن چۆنێتی دروستکردنەکەشتان فێر دەکەم ئەوەتە مامە شێر ستە ناویشی لێ دەنێن هە بەجدی ناوی لێ دەنێ مامە شێر بەجدی چکە ینی ینی حلو شتی وا نازانم پێ بڵێم ئەجا حەزم لێ تماشایەکی بکەین ئێستا چەند لیڤڵکمان بردیتە پێش ئیشمان پێکردی ستامینای هزارە خینی 5هزارە ئەوەی بە دڵمە جێ قورساییەکەیتی هزار چیلوی هەڵدەگری عنی حەلی نییە لێدانیشی هە سەە بەجددی ماکو حەل ڕابە ناویش لێ بنین چکە وڵی شانی شایانی تینکرد یعنی ئەجە ڕاست بە ئەوانە ئێستا بە و بەس بەوی ئەوانە هەموو تەواو بوونە کوری هەوار ئەو هەموو دارەشم خڕۆشتێت ئەو تاوانە بووە بەس بەوەی ینی بەس بۆ تڕایکەی کە هزار چیلوی هەڵدەگریتن بەس بزانن چەند ئاسنم هینای تۆ لەگەڵ خۆم ئەوە 150 لێرە سەد و نەوەد و یەک لێرە یعنی بەس دیگە لە زۆر ئەوە 1970 ئەوەندەی پێم پێ ناوێت یعنی کورە هەر حەلی نییە ئەجە هاوڕێیان وەچی گوتم ڕماکەیە زۆرم حەز لێ و بەس پەشیما بووم ئەو ڕمەی نینم چونکە هیچ چاونجەکەم نەکردی بەچدی دەمویست چاونجەکان هەموو لەگەڵ لەنگۆ بکەم ئەها خۆشترە

بە قڕانەوەی لێ کورە هەڵێ هەڵێ هەڵێ هەڵێ کانێ ڕاپتۆر ئەوانەشمان دروست کردی ئێستا پیشانتان دەمەگەر ئەو ڕاپتۆر بێلیتن نازانچین ئەوی دا ئەوتە مرا باش بخینی کەم بوو ڕاستە خۆل بەمان هەن هاوڕێن ئەوانەمان دروست کردی ئێرانە لە بۆ بڵین جیا و ئەو شتانی لێ دەڕوێن جیا میوەکانی لێ دەڕوێنین ئیشاڵ ئەگەر پێ ڕاگەیشتن ڕۆژەشیش ویددیویلان لەسەر دەکەین کە چ میوە تۆیەک چ میوەک دەبیتن ئەو شوێنەشم دروست کرد لە بۆ ئەو گیانداری چونکە ئەو گیاندارە پێم نەدەکرابی بەمەسەر ئەوش مەتیم کردی ئەو گیاندارە ئەوە لە بۆ پینی ئاژەڵەکان زۆر زۆر پێویستمانە پینی پێ دروست دەکەین ئەوە شەندەک تۆمان لێرە دانایی ئەوەکان ئەوەم ئەو پارێزگاریەمان ئەو پارێزەرمان لەوە دروست کردێت لە ترسی ڕاپتور ئەوانە نەکولوی بێن وەک دەبینن ئۆلیفلیش ئەبیتەوە قورسایەکەی بڵند دەکەین زۆر باشە لیڤڵێکی چاک بوو بەس ئەوانە چنە بوو هەر بە سێ چارتێری بەر بۆ یەکسەر ئاسانن نیشتێکی ئەوەندە قرسنی ئەوەشمان دروست کرد بوو لە ڤیددیوکانی پێشتر بەس فەشەلی هینە تااقەت منە بوو لایبم با لێرە بن زۆرۆنی دوای لایەن دەبم ئەوەشمان لێرە دروست کروچی گوتمان بە ئامانجی ئەو ڤیددیوشمان ئەوە بوو کە دەچین بڵین چاونجێکی دەکەین و ئەو تڕایکەش تاقی دەکەینەوە و زین کووە لە بۆ چاون جوشتواسین ڕاپتۆری پێ دەکوژین و هاوڕێیان ئەوسا سە چەند ئاسمان هەیە 1200 ئاسمان هەیە زۆر زۆر باشە ستا ئەمن ئەوەی دروست دەکەم زۆرم حەز لەو داسەیە ئەو داسەکەی کەشمان باشە بەس حەزم لە وێنە هەسانم

ئەوش بین ئێران وڵی زۆرشم بەکار نینە بەس لێگە ڕقەی ناکە ئەوە چیە کامیان هەو ئەوە هۆ ئەو دین ئێرە زۆر چاکە وڵی حیات حیات

سترایکەکەی دەبین بەجدی حیات حیات حالی نییە زۆر باشە دەرە بچینە خوارێش دخوای تەماشێکان ئەوە ئێستا بۆ قادرم یەکتر دەچینە خوارێ ئەو قادرمەیە هەر حیات حیات وڵی زۆر مین بوو دروستمان کرد تەماشەی بەس بۆ هاتنەوە سەرێ شەر شتەشی وایە زۆری ناوێتن

ڕاپتۆر لە چی هەیە تو کاکە گیان جا هاوڕێیان تازە بیرم هاتەوە ئەمە لە ڤیدیۆگەی ڕابردوو هەڵایشی بۆ چێ کاکە هەڵەکەم کرد گوتم فول دامج کاکە فول دامج نییە نۆک باکە ئەها دەیانگەڕێن تۆمە پاش مەقصدم ئەو کرۆچ بوو هەر بە یەک جاری تاوا بۆ فلیم سوستات مەقصدم ئەو نۆک باکێک ئەها دەیانگەڕێنی تۆ پاش هەر گیاندارێک بیتن

چەند ڕاپتۆر چار ڕاپتۆر زۆر باشە شتەشی وانە لەو ناوچەش پڕپڕی بەردی مسا ئەوجە بەس گیاندارەکەم دەوێتن گیاندارەکە ئەگەر بیبینمەوە لە بۆ ئاسن خڕکردنەوەی دەرەجەیەکە بەجددی باشترین جات ئەو کورە زۆرم حەز دەو گیاندارێ ئەو باڵندەیە بەزدی زۆر زۆر سەریعیانی حەزم لێ تێمی کەم شاءله ئەگر ئەگەر مەجارمان هەبی کورە کورە کرۆسەکەم ئیسم لێ دیار نییە من کا ڕاپیتۆر ئەو ئەو ترایکە شتێکی باشە ئەوش خین کرۆچە

هیچ نابینی نا ئا خۆشترە بەخۆی کورە خۆشتری چێری سێر نیە

ئەها ئی ئەوەی من درێژەکەیە ئەوەی نادەم زۆر زۆر سەریا کاردانەکەی زۆر باشەوە لیڤڵ ئەپیش کردین بزان لیڤڵم بۆ سیبیەک ئەها بەس لە قورسایی بدەهاتە دەیگەینە 500 و 600ەکان چونکە بەجددی ئەو گرنگترین شتە لە بۆ تو نەک لە بۆ تو لە بۆ هەر هەموو کەسەکی گرنگە ئەو قورسایە لەبەر چ لەبەر ئەوەی ئەمە ئاخیری

ئەکسپی چاکە دەداتێ و دەنجینەکیش هەر لای ماڵەکەی خۆم ینی هەر ڕێک بەرامبەر ماڵەکەی خۆمە 200 مترێک لی دوورە ئەو دەنجینە زۆر باشە ئەوەی دە ئەکسمان دەداتێ ئی تەیمی دە کورە دەلاس لە پێشم هاهۆ بڕۆ کاکە بڕۆ خۆی ساعت ئە لەگەڵ ئەوم نییە ئەو من درێژەکە نیە قەلشانی تێدا بە ملی زۆر درێژە تەماشای سێ چار ڕاپتۆر لەو سەریە کەرە دەواز بینە کورە دەواز بینە کورە سێ چار ڕاپتۆر تازە لەو سەری بچ کرد لەبەر چ لێوێن دەرە تەبان لەبەرەوەی من خۆ بەدم نەکەتە

خۆ ئەوە نیە فۆڵۆی منە نانە باشە فۆڵی من ستا ئەوچە تەواو بوونە بۆ ئەوەی هاوارۆچ ئەوانەمانە من تەواو بووە داریشتان باش دەدە ئەوە داریش زۆر باش ڕە دەکاتەوە دار لە بۆ نارکۆبێری ئەو شتان شەر حەلی نیار بەجددی زۆر زۆر باشە ئستا ئەوەی لێکوانە نزیکەی ئەو ئەومان دروست کردیە نارکۆتیک ئەو دە نارکۆتیکەمان دروست کردی نارکۆبێریشمە ئێستا عکس بیتەوە نارکۆبێریمان زۆرە ئەو ئەو شتەپی ئەومان گۆشتی بووکە نیە سوچی وای پێ دەڵێن ئەومان کەمە ستا چمان پێویست ئەوە دوو لێرێ بە ئەو دوێ بکەین دڵم نای ئەوانە بەکاربیینم ئەو گۆشتی نایت ڤژنیا ئەوە نا ئەوە لای ئەوە بزانام لەو ماسی گرتن شتە بەکاردێ ئەوەنە شێلکەنا بەسوڵی نازانم ئەوە چی ئەوە ئەگە کەسێکتان لەو کەمێتان زانی ئەوە چێت پێم بڵێن چکە نازام وڵی تەمەشاشم کردیە بەس ینی جارە خواردیشم بەس نازانم سوودی چ بوو هیچ شتێک نەگۆڕا ئێستا ئەوە ئەوەنە باخڕکەینەوە زۆر باشە زۆر باشە هەشدە دانە زۆر چاکە کاش دەدانی پێ دروستە کرێت تەبان تاکیدم دەمانەوێتن نزی ئەمە دەمێتن کاکە سەد تیر ژەهرایی دروست دەکەم هەتا هیچیز مشکی لەم نەمینێتن لە بۆی بڵێم وڵای ئەو ئەو های لێ هاات ئەوە نابی ئەوە لۆ هەیە بەیەک جاری هەموو ئیشەکەی تاو دەکەم مۆچی ڤیددیوەکەی دیکە ناکەم هەر بوو بمە فریم لە دەست ئەو ببوومە فلیم لە دەست ئەو تڕێکەی هەتا تەیمم کرد دو سێ جار بەس چوم بڵین ئەو چێشتانی بنی زۆر چاک دوسێ جار بەس چوم مەتە تیرم نیناو تیرم پەیدا دەکرد بە دیس ئاز بوو هەر زۆر زۆریش ئێس ئاز بوو ئەوانە با بخۆینەوە ئەوانە زۆر باشە ئێستا بزانم ئەگەر ئەوە تاوانە بۆ ئەو ئەوە تاوانە بووە بەس تەماشایکی ئەوی خوار دەکەم بزانم ئەو جیا و ئەو شتانە هیچیان شین نەبوونە گەر شین ببن زۆر باش ئەیکرە خیم لێ دەڕوە ناوەڵە جار لە بیرم دەستین دڵم خواردن لە بۆ دین و خواردنی زۆر کەم پێەیە ئەوی بدەمە جارێ دەمەکانی دیش گوتمە کە چمە سەری هاتمەوە خوارێ خواردن لە بۆ دەینم

و حەزیشم لەوەی ئەو زانیاریانەی کە خۆم دەیزانم بە ئێوەی ئازیڕیان ئەم شتەکەم هەڵە کردبوو لەو ڕەنگە مۆرەی کە دەبات سای بکەم ئەویش ئەوە پێویستی بە نارکۆبێریە ستانی ئەومان زانی ئەوە شەنگۆش معلوماتەکتان وەرگێ ئەگەر ئەو شین و سۆری پێکەوە لێک دەین ئەوە ئەوم ڕاستێ باوم وەرەبی مەدەری ئەو شین و سۆری پێکەوە لێک دەین شینمان دەدا شین و سۆرا شینمان دەداتێ وڵی شین نیە و بە مۆر دەیست بە قڕان پێلۆ بشین ناسە بەس ئەگەر ڕەشەکەش لەگەڵ دانین ئەوجە بڵین ڕاستی تخواکەی ئەجە بڵین کەرا بەس باوەنامە چاپکەم شین و ڕەش و سۆرەکەی دانێن میوەکان ئەوجە ئەومان دەداتێ ڕەنجی مۆرمان دەداتێ بەخۆم حەزم و ڕەنگە مۆری حەزیشم لێ خانەکەم هەم بکەم ئەو ڕەنگە مۆرە تا بەخۆم ئامانجەکەم ئەوە نیە خانەکەم کەمە حەزم لی ئەوانە هەم بکەم ڕەنجی مۆر زۆر زۆر جوان دەبی لە دوو ڕادیارە زۆرم حەز لێ ئەوەی هەم بکەم ڕەنجی مۆر ئێرکانەش نازانم کەمە چڕ وەی بۆم زین بەر بمەوە زۆر خەتەر لێرانە بەربیەوە خۆزم ئەوش ڕنگ دەکری ئەوش ڕنگ دەکەم بە گرفەفی کور هەمە ڕنگ دەکەم مەرجی لۆ ماپێ ئەوشم لێ ڕەنگە کرد لای نازام لەوانەیە ژوورێکی تایبەت دروستکەم من دەبی لەوانەیە ڤیدیو داهاتوو قلشکی نێرومەی وی پەیدا بکەم یان مەیەکی لە بۆی پەیدا بکەم حەزم لێ زۆریان بکەم لە ناماپەکەم چکە تا چ جێی دەتانم ئاژەڵی تێم بکەم ئۆملودانە ناوە هاانە بادانێمەوە هاوڕێیان لەبیریشم چوو دەبی ئەوەش دروست بکەین ئەجدتانە منەوە هەموم ناوێتن با بڵێن هەموو ڕەنگە زۆر زۆرە بە پ ڕنگ پ ڕنگ بەستە بزانم دەی یەقلیت پ ڕەنجی دروست دەکەین ڕاست ئەو دی بڕاگرین ئەوها دروست ناکرێت هەڵەیەکمان کرد دەبی لەگەڵ ئەوانە باروت ئەوە ئاباروتە باروتیش دەبی دابنی ئەوجا ئیش دەکات زۆر باشە سە پێویستە ئەوی با لێرەداین ئەو سادڵە زۆر باشە ئەوەشمان لە گیفتەکان وەرگرت ئەوەش بزانم لە بووە داوی ئەوڕم لە بۆ ڕاوماسی زۆر باش بە کەلک دێ ستا زۆری نمە با شاڕێنەوە تەوا بوو ستا ئەوە دێنی نێرانە لێرەدای دەنین جاوە ئیشەکەی خۆی دەکات تەوە جاها چاوەڕە دەکەین وردە وردە ئەوە ڕەنگەکەەوە دروست دەکات داوای لێبوردندان لێ دەکەم ماوڕیان بەجددی یان شتەکانم هەمووی کرد ئەو جەوە دەبینم دەستم بە ڕیکۆرد نەکردو ڕیکۆردەکەم لە دەستداچوە شتەکان بە خێرایی دووبارە دەکەمەوە کە چیمان کرد بۆەوەی کە نامێتیستانە دەست بچێت وتمان هاوڕێیان ئەو شتەمان هەڵک ئەو چیم لێ کرد ئەو نارکۆبیریان چ لێ کرد لای خۆمان نستن زۆر باشە شتێکمان هەڵە کرد بوو وتم چایکەن ئەو ئەومان لە ناودانا بوو ئەوەی دەبی دەربینن تەنها بڵێن ئەو خەڵوزەی لە ناودادنێن و بە پێی دەکەن ئیتر تاو هەر ئەوەن دێ تا بەسێک دەقەبە هەندێک ئایلۆدانین نزیکی شێز دانە ڕەنگی مۆرمان دروست کرد و بەڕاستی هاوڕێن ڕەنگی مۆر ڕەنگێکی زۆر زۆر تایبەتە لە لای من و چونکە ینی ڕەنگێک بووە ئەوە هەر زانیارێکیشە لە بۆتان ئەوە دە سانیدی ئینتر ئەو ڕەنگە دروست دەبێت ڕەنگی مۆر ئەو ڕەنگە بووە کە لە سەدەی شازدە هەموو لە سەدەی حەفدەم ڕەنگی پیاندەوترە ڕەنگی پاشاکان چونکە ئەو ڕەنگە نەبووە زۆر زۆر کەم بووە ئللا لەو جاندارانە دروست دەکرا جسکە ماسی پێ دەڵێن چیە لە بنی چی دەریاکان هەیە ئللا لەوانەوە ئەو ڕەنگە بەدەستێندرا ئەو تەلکوانە سیکەی شێزدانە ڕەنجی مۆرمان دروست کردووە زۆر باشە ئەم ڕنج کوڕە تخوا کە ڕەنگی مۆرە و مخەڵەتیشم کردیە ئەوانەمان لەسە دەکەینە ڕەنگی مۆر زۆر چاکە ئەو ڕەنگەی کە خۆم مەبەستم بوو ڕێک ئەو ڕەنگەیە بەڕاستی ئەو ڕەنگەم زۆر پێ جوان لە بۆ سلاحەکان هەبێت ئەوە ڕەنجی شینە ڕەنگی شینیش بە تایبەتی بەڕاستی ڕەنگێکی زۆر زۆر تایبەتە لەلام وەکو ڕەنگی مۆر ئەو دوو ڕەنگەم زۆر پێ جوانە لە بۆ هەموو ئەشیەکانم خۆی ڕاستێکی هاوڕێنێت ئەم شوێنە ئەم دڕکانە هەمووی ڕنگ بکەم شڵە لە ڤیددیو داهاتوو دەیبینن هەمووی ڕەنگم کردووە چونکە ئەوها دیمەنێکی زۆر زۆر جوان دەبەخشی بە بۆ شوێنم و هاوڕیانی ئاز و خۆشەویست ئەمڕۆ ڤیددیوکەمان کۆتایی هات بە هیوای ئەوم کاتێکی خۆشتان لەگەڵ ڤیددیوکانم بەسەر برد بێت هیوادارم لایک و سەبسکرایب و شێری ڤیددیوکانم بکەن بۆ ئەوەی زۆرترین کەس بینەری بێت لەبەرەوەی جارێ چەناڵەکەمان بچووکە و گەورە نییە خێزانێکی بچووکین بەڵام انشاءله وردە وردە گەورە دەبین بە بە یارمەتی ئێوە و بە ڤیددیوەکانی خۆم ئینشاءله وردە وردە باشتر دەبین کابزانین ئەو زۆر زۆر باشە نیوەکانیشم ئەو چێوە دەنگە میوەکانیشمان پێگەیشتن هەر مادام پێگەیشتنە پێتان دەڵم ئەوە میوەی ئەو میوانە زۆر باشن لە بۆ حیوانات تێمکردنی و لە بۆ خواردنیش دووجار میوەیەکم داناوە هەڵەیەکم کردووە کێشەنیەتی ئەو میوێش ئەوە شەر بۆ ئاژەڵ تێمکردن زۆر باشە ئەوەشم بۆ ئێرە داناوە بۆ ئی ئەو ئاژەڵە بۆ ئەوی پیساییمان بۆ بکاتن زۆر چاکە

هاوڕێیان زۆر دەوی زۆر بە ئاگاداریەوە لە بۆی بڕۆین چکە یەک هەڵێ بچووک یەکسەر هەڵدێتن نازم ئەو تبعاتە قۆڕی هەیە ئای کورە نەمبین بەترس کورە زۆر زۆر ناخۆشە تا تەیمی دەکەین